Сандал саас сылаллан кэлбитинэн нэһилиэкпит олохтоохторо таһаҕар сонуннара диэн нэһилиэкпит олоҕун-дьаһаҕын көрдөрөр тэттик сонуннары кэпсиир биэриибитин саҕалыыбыт. Нэһилиэкпит баһылыга Каратаев Семен Самоилович кулун тутар ыйга ыытыллыбыт үлэ кэлэр ыйдар былааннарын билиһиннэриэ. Үтүө күнүнэн күндү нэһилиэкпит олохтоохторо быйыл икки тыһыынча сүүрбэ үс сыл үс ыйа уже бүттэ. Бу кэмҥэ биһиэхэ туох улахан үлэлэр, туох былааннаналларын уонна ыытыллыахтаахтарын кырата кэпсиэхпин баҕарабын. Ол курдук икки тыһыынча сүүрбэ үс сылы биһиги дойдубутугар педагог уонна наставник сыла, республикабытыгар үлэ сыла, улууспутугар доруобуйа сыла, бэйэбит нэһилиэкпитин биһиги благоустройство сылын биллэрдибит. Ол курдук биллэрин курдук былырыын улахан элбэх ардахтар түһэннэр, тохтолоһун ардахтар түһэннэр биһиги нэһилиэгинэ суолларбыт, оттубара суолларбыт барытын толлуханнык дьанналар, кээһэннилэр. Ол быһыытынан биһиги холобура бу нэһилиэгинэҕэ суолларбытыгар үлэ гитарабыт былырыын министерство финансов ыыппыт конкурсугар ППМИ программаҕа кыайаммыт иккиаҥан миллионнаах үлэ ыытыллыахтаах. Бу үлэҕэ буоллаҕына биһиги Октябрьскай уулуссаны уонна Кирии уулуссаны Ремонныахпыт итиннэ холобура биһиги алта-эттэһэргэ уу ааһар турбаларын ыытыахтаахпыт уонна канаалалары оҥортуохтаахпыт. Благоустройство баһылыгар буоллаҕына биһиги быйыл элбэх субботниктар ыытыллыахтаахтар, мас олордуохтаахпыт уонна биир улахан былааннаах үлэбит диэн былырыыҥҥаттан ыытылла турар үлэбит биһиги Кыайыы площадын быйыл оҥорон киллэриэхтээхпит. Ол курдук былырыын основнойун оҥорбут буоллахтарына бу апрель ый бүтүүтэ Уус ыстарый бүтүүтэ подрядчик кэлэн үлэтин итэрэн биһиги ыамыйын тохсус күнүгэр, кыайыы күнүгэр итиннэ саҥа памятникпытын бүтэрэммит открытиятын оҥоруохтаахпыт. Ити памятникпытыгар өссө биир эбии памятник туруохтаах, ол уржа сакаастанан оҥоһуллан бүтэн Дьокуускайтан кэлэн туруохтаах. Ол курдук ити билигин ойуун көлүгэр турар сэриигэ барбыт бырааттыы Каратаевтарга аналлаах памятнигы биһиги саҥардан, кини макетын бу бэйэбит кыайбыт площадыгар аҕалан туруоруохпут. Ону барытын ити кыайыы площадын открытиятыгар арыйардыы былааннанабыт. Итини таһынан онтон биһиги холобура тыа хаһаайыстыбатыгар быйылгы дьылга холобура былырыын биһиги оттооһуҥҥа чыыс биллэрэн турабыт. Ол чыыспытыгар холобура дьон кыайан оттообокколор сир дойду барыта ууга баран дьон кыайан оттон оттоммотоҕо Ол быһыытынан олорор былырыын күһүн уонна быйыл саас ат иһиттэн от тиийэн аҕаларга күһэрдибиппит. Ол оттобутун сүүс сүүрбэ биэс туонна уже кэлэн уже аҕалыллан дьоҥҥо этиллэн турар. Бу улахан көмө буолла. Ону булла бу ый бу нэдиэлэ бүтүүтэ буллаҕа дии. Министерство хаччытын ыыттаҕына били транспортнай субсидията бу кэлэр нэдиэлэҕэ уже хамсыаҕа, дьоннорго хаччы уже түһүөҕэ. Онон там или дьоннортон биһиги аҕыс тыһыынчаҕа атлаһан баран үстүү тыһыынча маанса хомуйтаҕаппыт. Ол хаччымтан үстүү тыһыынчабытын туоннатыгар дьоннорго түрүннэрдиэхпит. Бу ааспыт нэдиэлэҕэ республикаҕа улахан мунньахтар булан аастылар. Онно дьон кэллим. Онно холобура депутаттар икки съезтэрэ буолла уонна нэһилиэк баһылыктарын тохсус съезд ырабыланаастара улахан тэрээһиннэр ытылыннылар. Ол курдук Госдума депутаттара, Ил Дархан, правительство, министерство бары кыттыла улахан муньахтарга хыдьан кэллибит. Оннон тон элбэх холоро республика тоқ бар нэһилектериттен баһылыктар уонна депутаттар кэлэннэр итинник кыттыны ыллылар. Элбэх министерстволарга ырыттыбыт. Олох киһи халтаттан тоҕуска дылы министерстволар бихитини полностью барыбытын приемнаатылар. Ол курдук олоро түппиэ сулус паар боллагана төсүс бьонтан тахса нэһилек бар. Ол нэһилек представителлері полностью бар кэлэннэр он темыньяктарга ырыттыбыт. Онтон баһылыктар сүннүнэн итан боппурастар оскула тутуута, десант тутуута, кулук тутуута, ити курдук лахан тутуулары көрдүүллэр, суол оҥоһуута, Ити былырыын ууга барыаһын, курааннааһын, иһинтэн боппуруостар буолан эрдахтар. Но республика бэйэтин былааннааммыт үлэлэрин оҥорордуу олох бэлэм олорор, хаччы дигинэн баар. Ону үчүгэйдик документна оҥостоҥут, дэрби кадаҥҥыт сүүрүн көтүҥ диэннэр этэллэр. Ити боппуруоска холура биһиэхэ үөрэхтээһин өттүгэр биһиги основной улахан биир тутуугут хаалан турар. Ол курдук биһиэхэ холура биһиэхэ уһуйаан диэта, десант диэта тутулларын боппуруостарыгар Онно эмиэ кэккэ боппуруостары биэртэлээтибит. Документнаргытын уже оҥорон саҕалааҥ диэн буолла. Онон быйылгы дьылга биһиги проектно-сметнай документациябытын оҥорон саҕалаан, кэлэр сылтан уже экспертизатын ааһаммыт, ити программаҕа күүскэ киириэхтээхпит. Итинэн таһынан министерство ЖКХ ити серанынааҕы ууну туһанар, скважинаны туһанар боппуруостарга кэпсэттим. Онно була биһиэхэ, холобура, Министерство ЖКХ этиитинэн национальнай проектарнаһа улахан объемнаахтар. Олору нэһилиэккэ Россия программата киирэ булахана ыал аайы барытыгар ити уу тиийиэхтээх диэн. Ол була биһиэхэ олору гааска олорорбут быһыытынан ити арый даҕаны биһиэхэ сөбө суох диэххэ наада. Той тахана ити ууну хас биирдии ыалга дьар булахан онно киниэхэ кыһын тоҥматын туһугар спутниктаах булахтах. Эти программа основной центральное отоплениелах электронный бастар эбит. Но ол кынамара Министерство ЖКХ биһи хлор проектной сметной документациятын уон бес миллион курдук суммалаах тугу проект уже оңотторон саҕалаатыбыт ити туох келлэҕина ити хин каллар вопрос ону буллан онтон биһи улууспутун уонна те маннааҕы бүдүү ЖКХ филиалын кытта үлэһэммит эти программаны эме үлэкидереммит биһиги ыраас уну сир анныттан ыламмыт, уже бодобуоска кутаммыт дьоҥҥо тарҕатар боппуруон туруоруохтаахпыт. Уонна онтон биир улахан быйылгы дьылга тутуубут онтон биһиэнэ спортзал ремона бар. Ону булан там икки тыһынча хүрбэ ыллаах уже проект сымет оҥоттороммут, экспертиза ааһаммыт, программаны Министерство спорта заявка берен турабыт. Но хомойо ити программа билигин пока үлэлиилик. Ол иһин булланы биһиги Министерство сельского хозяйства комплекснай развитие сельских территорий диэн программа киирсэммит үлэлэһэрдии былааннанан эрэбит. Ол иһин балай баһыллаах оҥоһуллубут смета арый даҕаны эргэрэр. Ол иһин балан быйыл биһиги ити сметабытын саҥардыахтаахпыт, проегын бырыппаппыт, сметатын эрэ улаатынырып той дахана кэлиҥҥи кэмҥэ сыана лаппыгыраата. Ол курдук темир дагана тыгыраабыта, олор биһи букулуппутун тутар кэммитигэр биһиги аҕуһан миллионнаах проектаах киирэн бараммыт сүүс сүрбэ миллионга тахса холоруп кулуппут тутулуннаҕа диэн. Ити бас биллэн турар былырыын улахан сыаны ырааһынынан ити дугурдук боппуруостар тураллар. Онон биһи симметрын оҥостон бараммыт проекпытын министерство сельского хозяйствотын өҥө капитальнай ремонту тарды былаанныахпыт. Быйыл икки тыһыынча сүүрбэ үс сыл уопсайынан дойду дөрдүнэн республикабытыгар улууспутугар улахан быыбардар болар сыллара. Икки тыһыынча сүүрбэ үс балаҕан ыйыгар быыбардар булуохтара. Ол курдук биһи нэһилиэккэ холобура үс таһымнаах быыбар буолара күүтүллэр. Ол курдук холобура биһиги Ил Дархаммытын талыахтаахпыт, биһиги Ил Түмэн депутаттарын талыахтаахпыт уонна оройуон Сэбиэтин депутаттарын талыахтаахпыт. Ол быһыытынан холобура биһиэхэ уже үлэлэр хамнастар хамыйа тэрийээһинэ туохтааһын үлэлэр уже бардылар. Ол курдук биһиги быыбарныы учаастакпыт комиссиябыт буоллаҕына уже биэс сыла туолан полномочията бэс ыйыгар бүтүөхтээх. Ол иһин була биһиги уже Бу хаалбыт бэс ыйыгар дылы хаалбыт кэмҥэ биһиги саҥа комиссия тэрийэммит уже үлэҕэ бэлэмниэхтээхпит. Ол курдук холобура быйылгы интэриэһинэйэ диэн холобура Орегон Сэбиэтин депутаттара урут биоһан этилэр Бүлүүгэ. Бүлүү куораты быйыл буллаҕына биһиэхэ сүүбэ биэс эрэ депутатталылар. Ол туһунан онтон саҥа деканыттан Орегон Сэбиэтэ бэйэтэ мунньахтан аны быһааран турар. Ол иһин буоллар манна туох кутталлааҕый да, туох үчүгэйдээҕий да диэххэ наада. Бастатан туран, бүтүн үчүгэй дьон депутаттар, сүүрбэ-биэс депутат бэрт түргэнник хомуллаллар, бэрт түргэнник мунньахтыыллар уонна боппуруоһу быһаарарга арыый судургу түргэн буолар. Итинтэн буллаҕына уон депутата сырай депутаттар буолаллар, бэйэлэрэ кииссэннэр ааттарынан буолларынан Онно кииссэннэр депутат буолуохтаахтар уонна он биэс депутаты булалар партийнай испиэһэгинэн барыахтаахтар. Ити холура херой баран депутаттар холуһу бибиэс киһи уон киһи буоларын быһыытынан нэһилиэктэр депутаттары нэһилиэктэр ахсааннара биллэн биэрэр биир депутакка. Ол иһин булан онтон эмиэ туохха оройуон таһымыгар уже үлэ бара турар. Ол курдук холура биһиги урут дьөккөнө кытта биир депутаттаҕа үп боллахпытына билигин ит бөҥө төкөчөөн тааһаҕар уонна дьөккөн биир депутаттанабыт. Ити вопростары туруохтара. Онон там билигин Единая Россия туох программа Единая Россия бу ыам ыйыгар булан бэйэтин праймерис ыытыахтаах, улата праймерис диэн билгелээн көрөһүн быыбар ыытыллыахтаах, ол быыбарга холобура аны күһүн турар депутаттарын уже чөккайын быһарыктаахтар. Бу киһи холобура праймери аһастаҕына аны күһүн киирэн иккистээн быыбарданан дьэ дьиннэ быыбарга киирэн кыйыктаах. Ол быһыытынан холобура биһиги онтон Бу туохха үлэҕитин бэлэм булуохтаахпыт уонна быыбары туох да туһах сокуону кэһиитэ ыытыахтаахпыт диэн этэбит. Онон онтон ити кэмнэргэ онтон биһиги, конечно, балаҕан ыйа ровно үлэ кэмэ хааланар. Онон онтон онно бары биир киһи курдук кэлэммит иннинэ бэйэбит гражданскай эбээһинэспитин толороммут куоласка иһитиэхтаахпыт диэн этэбин. Да бу саас булан халлаан хылыйан билигин ити уокка күөскэ элбэх боппуруостар тураллар уот арахсыыта элбээтэ ол курдук холобура биһиги урут маннык уһуннук уот арахсарын өйдөөбөт этибит билигин булан уоппутун онтон сырда уонтан киэһэ хаскылы ылан былааннаатылар бу былаан онтон эрдэттэн хэрэтиллибитэ ремонт ремонт үлэтэ барыахтаах диэн ол курдук билигин холобура бу араарбыттара күн хасыҥҥа холобура уот араараллар Уонтан киэһэ аҕыска дылы ити былаана Сунтаарга улахан үлэ ыытылла турар. Ону сөп түбэһиннэрэннэр бохолор биһэрдибитигэр урут холоро переключение булан иһэн холбууллар этэ күнүскэ өттүгэр уоттаах былаачпытынан билиин биһэнэн былаан холбооботтор тоой тахана былаана биһиги хампаттан бүтүҥҥэ дылы ляп линиятын отут пиэстээх линияны полностью баҕанатын уларыта саталлар онтон ону бэккэ билэҕит бригада биһиги хаманна тааһаарга бар мантан сыдьан үлэлиһи дьаллар улам былаана ити туохха булар биһиги кэтэһэбит. Но өссө арахсыылар булуохтара диэн этэллэр. Ол курдук холобура билигин ити баҕанатын үүттээн турарарга, уот араарар эбит буоллахтарына өссө билигин линиятын хаҥа баҕаналарга көһөрөллөрүгэр эмиэ уот араараллара булу. Онон онтон үөһэттэн ону барытын эрдэттэн биллэрэллэр. Ол курдук онтон биһиги ити өттүгэр уот кэмигэр кэлэригэр уонна кэмигэр арааран бар кэмигэр холбулларын курдук онтон биһиги буолбатах олорчини кэттэн бүттүнэҕэ нэһилиэктэр полностью барыта арахсан арахсаллар биһи курдук олороллор ол нэһилиэк баһылыктара даҕаны исписэлиистэрэ даҕаны депутаттар даҕаны итиннэ кэмигэр холбуур гына элбэхтик этэбит ол иһин булан тити хороҕор эрдэх усперетар хороҕор тун хойутатар түгэннэгэ биһи сразу реакция оҥороммут дьоннорго этет диибит холуура онта ити билайын арахсыыта буоллаҕына быһа туртаҕата биһиэхэ туохта кэлэһэ диэбиттэрэ билайын кэлэн биһи була билайын туох дьуусыгыта бараһа дьонын көрүстүбүт министерство связи Онно көрсө бүтэр былана бу техническэй быһыытынан арахсар. Ол курдук холобура уот уһуннук бардаҕына кини аккумуляторын хитэрии иттибэт туохтааҕа эбит, программалаах туоҕа эбит. Онон буллаҕына кини холобура уһуннук ииппэтэҕинэ тугун автоматы тэбэн кэбиһэр эбит. Аны була биир өттүнэн оттон биһи хампаҕаттан арахсар курдук, биир өттүнэн күндүттэн арахсар курдук. Сононтон уосена бу күннэги автоматын уларытарбыт олох күүскүнү лэһиэхпит инна арахсыбаккын оҥоруохпут дииллэр. Науканан баран буллаҕына кинилэр Билайна биэхэ эппиттэринэн улахан туохтар ити вышкалар, центральный вышкаларга кинилэр аккумулятордарын полностью батынан уларыталлар. Онтон биэхэ буллана бу кыра хытар туохтарга биэхэ аккумулятор уларытар кыахпыт суох диэн этэллэр. Олейн булла биэхэ булла билин календараны дизель атлаһаҥҥыт, кабель атлаһаҥҥыт вот уһуннук барар чыыс буолар түгэнигэр эһиги уоттаах-кулуктааххыт, сибээстээх-кулуктааххыт дьон оннуктар биһиэхэ уже ирдээн эрэллэр. Ити чыыс өттүнэн. Онон сыыһа өйдөөн холур уоппарда даҕаны обязательно администрация тиийэн дизель холбаан сибээһи маарканар диэн буолбатах. Итиннэ булана конкретно биһиэхэ биэрбит сыаллара-хотуктара диэн булана чрезвычайная ситуация болар күнүгэр Итинник үлэлэр обязательно ыытыллыахтаахтар. Ол иһин биһиги буллар онтон билин генератор атылыһыахтаахпыт уонна специальный туох кабель атлаһаммыт ону холбуохтаахпыт диэн уже дьоннору үөртэрдибит. Ону булларан булла биһиги уже сибэһи холбуохтаахпыт. Атак билигим холура биһиэхэ манна диэн эттахха сибээспит үчүгэй былырын болла холура тулугуна киирэн турар 4G билайнаахпыт сибээстаахпыт Онтон булан ахыллара токуйдаан көрдөх атын нэһилиэктэргэ атын хотугаардаргылар олохтон сибээстэрэ да уоҕа, интернеттэрэ да уоҕа олороллор эбит. Ону холоро киһи истэн соһуйар курдук. Киһи үчүгэйгэ үөрэнэр, түргэнник үөрэнэр, чем быллаана билик куһаҕаҥҥа холобура киһи элбэхтик долгуйар. Конечно, билиҥҥи үйэҕэ баҕас сибээс баар буолуохта, онон биһиги бэйэбит баһылыктар туох кыйарбытына хайдах кэпсэтэммит, хайааммыт сибээһэ тугу баар гына сатыыбыт. Онтон биһиги холобура нэһилиэкпитигэр 4 дьиэ киирбитигэр холобур былыргын Ол өссө оптоволокунаҕа көспүппүт диэн бу улахан дьыала диэххэ наада. Ол курдук холобура биһи улууспут бэйэтин өттүттэн хачча көмөлөһөн холобура оптоволокунаны полностью киллэрэн турабыт. Онон була тиһибээспитин үчүгэй нормально диэххэ. Сэ онантан түмүкпэр этиэхпин баарабын туох диэн быйылгы дьыл эмиэ сайыммыт тиийэн кэлиэҕэ. Ботору Онон онтум былырыын биһиги оппутугар улахан уостарбыт эбит буоллахпына быйыл олох күүскэ эрдэттэн бэлэмнэнэн оттуохпутун наада. Ыраах ситтэн аҕалар, оту аҕалар олох ыарахан эбит. Биһиги олуруйа битиэр атласпатахпыт. Уруйт хаһыны биирдэ аҕалаа диэппит быһыылаах этэ. Онон булан онтон быйыл халлааҥҥыт туран биэрэр күннээх буола олох биирдэ күнү куоттарбакка эрдэ киирэн оттоон оппутун ыламмыт кыстыкка сүрдэ киириэххэ диэн этиилэхпит Итиннэбыллаах холобура биһи быйылгы отаалбыппытыгар улахан махтал тылын этиэхпин баарым биһиги биир дойдулаахпытыгар Хаҥалас улууһун улахан ааныгар олорор Зинаида Викторовна Павловаҕа, кини кэргэнэ Булана Павлов Михаил улахан крестьянскай пиэрмэскэй хаһаайыстыбалаах. Олор биһи нэһилиэкпитигэр аҕыс Этэ үс ча сүөһүлээх эбит буоллахпытына кини аҥардас биир пиэрмэскэ хаайсыбытыгар балтаратын иһин сүөһүлээх. Уонна оттон ити отторун төһө тохтообуппутунан көрөн биэрдэ уонна онтон биһигини итинник аҕыс да кычаах холуура сыанатын үрдэппэккэ да хайаабакка да биэрбитигэр биһи улахан махтал тылларын этэбит. Ити курдук этэн туран онтон быйылгы дьылга э, дальше былааннар элбэхтэр дальше үлэлэһиэхпит биһи тааһардар хаһан бар түмсүүлээхпит ол түмсүүбүтүн онтон бу ааспыт сылга бары кэлэннэр көрдүлэр-иһиттилэр. Бу саҥа дворец скульптуры аргыыппытыгар туох бар нэһилиэк гына барыта биир киһи курдук туран үлүлээн туох да ыалдьыппаҕа кэлэн билиҥ ааҥҥар да холобура дьоннор унаһаныыллар, ахталлар. Бу чахчы түмсэ түстэхпин биһи туу баатын кэйэрэппитим токуйдахпыт. Өссө дэннигискитин түмсүүлээх булуоххайын. Өссө дааны эфиргэ тахсыахпыт. Уонна онтон бары дьоллоох дургулаах күһүҥҥүн этиэхмар. Саха Республикатын үөрэҕэриигэ уонна наукаҕа министерствотын лицензированиеҕа уонна аккредитацияҕа отделын салайааччыта Иванов Семен Викторович Николай Нифонтович Каратаев аатынан оскуолаҕа төрөппүттэргэ уонна оҕолорго аналлаах диалог с профессионалами диэн көрсүһүү тэрийдэ. Күндү дойдум дьоно, доробулабын бу сааскы күннэргэ анаан-минээн Бүлүүгэ кэлэн үлэлии хамсыы сылдьабыт. Икки сыаллаах-соруктаах. Бастатан туран, оттон Бүлүүтээҕи педагогическай колледж сүүс сааһын туолан директордээбит үөрэх кыһам ыҥыыбытынан Кэлэммит икки күннээх юбилейга тула сылдьан ыннаһыбыттыбыт, элбэх ыалдьыт кэлэн сүүс сыллаах юбилейгэ билиэтэнэн эдэр сааһы санаан тарҕастылар. Уонна оттон бу икки сыл бу сорукпут диэн биһиги профориентационнай хайысхалаах көпсүһүү диэн оскуола оҕолоругар, оскуола үрдүк кылааһын оҕолоругар билигин Урукку курдук быраас учуутал эмэ буолбакка, олох сайдан идэ наһаа элбээтэ. Үөбүтэ кыһа да элбээтэ. Онон ити ханнык үөрэхтэр баалларый, хайдах киирэллэрий, ол туһунан бүгүн кэпсэтии буолла. Кэлэн кыттыыны ыллылар биһиги биир дойдулаахтарбыт, уолаттарбыт балыһа главнай бырааһа Егор Анатольевич Григорьев уонна электромстанция Бүлүүтэ электромстанция начальнига Егор Иванович Үстүкүнэп кинилэргэ түгүнүнэн туһанан бу проегы өйөөбүттэргэ махталбын тиэрдэбин онтон бу олохтоох администрация Семен Самойлович оскуола коллективыгар оҕолоругар манна көпсүһүүгэ кэлэн кыттыбыттарыгар махталбын тиэрдэбин бу Көпсүүһүгэ биһиги бэйэбит идэлэрбитин ата кэпсээтибит. учуутал өттүн, быраас өттүн, промышленноска ханнык идэлэр өттүлэрин кэпсээтибит. кэпсэтии буолла билиҥҥи үйэҕэ эдэр ыччатка туох ирдэниллэр хаачыстыбаларын туһунан мин оҕолорго тиэрдэ сатаатыбыт. Кинилэр бэйэлэрин өттүлэриттэн туохха болҕомтоларын туһунан билигин идэ талааһыныгар элбэх баҕайы профориентационнай тестэр, көпсүһүүлэр ирдэниллэрэ буоларын аһаа наадалаах.

Бу тула кэпсэтии киэһэҥҥи чэйгэ оҕолору кытта быыс булан манна элбэхтик беседа диэххэ наада дьиэһигэр туох идэлээх хайдах анана сылдьаҕыный диэн тахса сонус кылаастан ууса кэпсэтии буолуон наада онтон ол өссө бу

Институт водного транспорта диэн баар Чурапчы физкультурнай института, Тыа хаһаайыстыбатын академията, биллэн турар, федеральный университет, культура института кинилэр анныларынан ити 415 ахтаан алыабахта бэлэмниир кыахтаах. Ол иһин оттон ол үөрэххэ киирии билигин олох туохтанан турар оҕолорго наһаа популярнай биллэр көстөр буолан эрэр онно оҕолор киирэн бэйэлэрин идэлэрин бобуланан бу миэхэ хөп түбэһэр дуһуоҕуттук диэн наһаа туһалаахтык кинини уже идэлээх үс сылынан уже идэлээх киирэн оннуттан салгыы

үрдүк квалификациялаах специалистар даже билигин ордук тиийбэттэр диэн бэйэтин выступление этээбэт да Егор Анатольевич Брас онтон вакансията билигин бу кардиологическай центр аһыллан онкологическай центр аһыллан олох бүттүүн институт университет выпускниктара уонна киэбэллэрин туһунан эттэ. Фельдшердарга земский учитель диэн программа үлэлиир. Учууталларга эмиэ баар оннук земский учитель, земский врач диэн биирдии миллион хаччыннан ылан бастакы поддержкаланаллар. Оны этте уонна бу биир уоһатата диэн үөрэҕибиттэн атана диэн бу добовой харыстабылыгар улуус бэйэтэ главнай браха силевой месте биэбин сөп диэн билиһиннэрдэ. Силевой бюджетнай миэстэҕэ. Онон бу дойдулаах киһи буолар быһыытынан биллэн турар эһиэхэ онтон биир ким баран баҕалаахтарга силевой миэстэҕэ үлэлэһиэхпит диэн оҕолорго эттэ. Ону терапевтэр өсөбүндиэтинэ эппитин курдук болҕомтоҕо ылыҥ, кэпсэтиҥ, быраас идэтигэр барар оҕолорго ити наһаа үчүгэй хардыынаһа чусон итинник Семен Самойлович онтон эмиэ бэйэтин идэтинэн кэпсээтэ, дуоһунаһынан кэпсээтэ, дуоһунас буолар, глава диэн оҕолор ыйыталлар, дуоһунас дуу, идэ дуу диэн, онон глава дуоһунас буолар быһыытынан хаһыс да сорогун олорор киһи бэйэтин нэһилиэгин үлэтин уонна кэлэр ылларга Боспортзал тутуутун, ремонун, асфальтирование туһунан, детсад тутуутун туһунан эмиэ оҕолорго эмиэ кэпсээтэ. Онон оҕолор элбэх истэн бардылар токуйга. Онон ити умнулла илигинэ бу күннэргэ салгыы дьиэҕэ ити кэпсэтиини ыытыахтан наада төрөппүттэр хайдах бэйэҥ ханаалааххын диэн оҕону истиэххэ наада. Тыаха хаһаайыстыбатыгар Кстати, үчүгэй баайы билигин элбэх этиилэр этилиннилэр. Тыа хаһаайыстыбатыгар араас эгэлгэ проектар үлэҕэ киирдилэр. Онно эмиэ тыа хаһаайыстыбатыгар дэриэбинэҕэ үлэ эмиэ тахсар сөп диэн толкуйдуохха наада диэн. Ону бу араас эгэл эйгэҕэ үлэлиир любой эйгэҕэ үлэлиир специалистардаах тааһаҕардар диэн онтон киһиргээбэккэ тохотон бу улуус иһигэр биир бастыҥ көрдөрүүлээх бөһүөлэк буолабыт хаамай үчүгэй инфраструктуралаах бөһүөлэк буолабыт онон таһалгыы сайыннарыахха наада аһылгыы бииргэ үлэлиэххэ наада онтон бу Оҕолору кытта кэпсэтэн кинилэр эмиэ аһылгы идэлэнэн үрдүк буоллун, офтанал буолун, үөрэххэ киирэн главнай идэлээх буоларгыт эгээр оҕолор эһиги ааҕыҥ уонна суруйуҥ диэммин мин ити түмүктээбитим онон миша бу эмиэ биэбиигэ түмүктүм оҕолор болҕомтото ылаҥҥыт бэйэҕитин ханнык да идэлээх ханнык да дуоһунастаах киһи буоллаххытына ааҕа суруйар киһи буоллаххытына эппиэттээх үсүөлэһэ буолуоххут онон кинигитааҕыл уонна суруйум диэммин эһиэхэ оҕолорго бэйэм ылынабыгын этэбин бүтэргэ бэйэм баҕаһынаам диэн эмиэ ону көмөлөһүҥ оҕолоргутугар ааҕалларыгар суруйалларыгар күүскэбэ буолуҥ сүбэһит буолуҥ диэн Муус устар бастакы күнүгэр Бороҕон нэһилиэгэр Саха Республикатыгар Үлэ сылыгар механизированнай звеноларга өрөспүүбүлүкэҕэ чемпион отчута Каратаев Афанасий Иванович, чемпион төрөөбүтэ 70 сылыгар аналлаах МТЗ аҕы уон икки трактористар күрэхтэһиилэрэ ыытылынна. Биһи нэһилиэктэн Сельтюков Юлиан Ильич кыттан бочуоттаах үһүс миэстэ буолла. Юлиан Ильич маннык тургутуулаах улахан күрэххэ кыттыбытынан кыайыыны ситиспитинэн өссө төгүл эҕэрдэлиибит. Николай Нефантович Каратаев аатынан оскуола учууталларын уонна үөрэнээччилэрин ситиһиилэрин билиһиннэрэр оскуола директорын иитэр чааска солбуйааччы Степанова Ольга Владимировна. Үтүө күнүнэн убаастабыллаах нэһилиэкпит олохтоохторо! Биһиги оскуолабыт сандал сааһы көрсө оскуолабыт үөрэнээччилэрэ, учууталлара элбэх улуустунай, республиканскай масштабтаах күрэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр. Ол курдук, алын кылаас оҕолоро Евгений Алексеевич салайааччылаах тоҕус нэһилиэгэ эрэ хапсаҕай куонкурсуга эрэ кыттан кэлбиттэрэ. Ону тэҥэ Хампа нэһилиэгэр улуустунай үрүҥ уолан икки тыһыынча сүүрбэ үс күрэххэ Петров Вася алтыс кылаас үөрэнээччитэ иккис миэстэни ылан кэлбитэ, Шамаев Аял үһүс миэстэҕэ тиксибитэ уонна Митясов Кеша үһүс, тутум эргиргэ эмиэ үһүс миэстэни ылан кэлбиттэрэ. Тииҥчээн региональнай олимпиадаҕа уон үс оҕо кыттан кыттыыны ылбыта. Бу манна Ньурбаттан, Сунтаартан, Үөһээ Бүлүттэн, Бүлүүттэн үс сүүс алта уон оҕо кыттыыны ылбыта. Ол онтон бу биһиги оскуолабыт үөрэнээччилэр үөрэнээччилэрэ Болтунов, Касьян, математикаҕа бастакы миэстэни ылбыта уонна Осипова Аурелия саха тылыгар иккис миэстэни ылбыта. Иванова Сайнаара, Андреев Айэрхан уонна Веревкина Диана десятка лучших киирбиттэрэ. Улуустааҕы Олоҥхо дойдутун оҕотобун фестивальга бастакы кылаас оҕолоро лауреат второй степени, төрдүс кылаас оҕолоро лауреат первой степени буолбуттара. Ону таһынан олоҥхо персонажтарын Уруһуй күрэҕэр Харлампьев Алеша иккис степеннээх дипломант, Поскачина Настя иккис степеннээх дипломант уонна Поскачина Сандара бастакы степеннээх дипломант, Кондакова Станислава үһүс степеннээх дипломант, буолбуттара. Onun таһынан кулун тутар hüvbe hetti sürba ахсыс күннэригэр бастакы Дьокуускай куоракка бастакы республиканскай РДДМ слетугар биһи оскуолабытыттан алта оҕо кыттан кыттыыны ыллылар. Ол курдук Андреев Виталий, Андреева Изабелла, Иванов Андрей, Паскачина Сандара, Шамаева Нарьяна уонна Суханов Аял кыттыыны ылан кэллилэр. Бу бастакы республиканскай слетка «Конкурс детских инициатив» диэн проект көмүскээһинигэр биһиги оҕолорбут үһүс миэстэни ыллылар. Бу слетка үс уопсайа үс сүүстэн тахса оҕо кыттыыны ылла уонна бес сүүстэн тахса первичнай отделение кытын кыттыыны ылбыттара. Улуустааҕы «Мой родной Вилюйс» диэн научно-практическай конференцияҕа Григорьева Альбина Егоровна оҕолоро, төрдүс класс үөрэнээччилэрэ Андреев Эрхан үһүс миэстэни ылан кэлбитэ уонна Куланова Кира поощрениеҕа тиксибитэ. Муус устар иккис күнүгэр аҕа күнүгэр аналлаах улуустааҕы аҕа күрэҕэ икки тыһыынча сүүрбэ үс биһиги нэһилиэкпититтэн Васильевтар дьиэ кэргэннэрэ көхтөөх кыттыыны ылан кэлбиттэрэ. Бу күрэххэ кинилэр төрдүс миэстэни ылбыттара. Бу күрэххэ кыттаннар Кеша биһиги үөрэнээччибит Кеша военно бу сайын военно-патриотическай лааҕырга Дьокуускай куоракка барыахтаах. Биһиги оскуолабыт психолога Андреева Мария Захаровна республиканскай психологтар күрэхтэһиилэригэр ситиһиилээхтик кыттан кэлбитэ. Кини эффективная реализация идей психологии в образовательном процессе диэн үрдүк номинациянан наҕараадаламмыта. Улуустааҕы учитель года күрэхтэһиигэ кытта сылдьар киниэхэ биһиги кыайыыны, ситиһиини

Кулун тутар ый түмүгүнэн эйгэ норуот айымтын дьиэтин иһинэн үлэлиир куруһуоктар, түмсүүлэр үлэлэрэ уонна ситиһиилэрэ. Остуол оонньутун таптааччылары түмсүү салайааччыта Родион Осипов уонна Бүлүүтээҕи олох-дьаһах коммунальнай Хаһаайыстыба тэрийиитинэн остуол оонньууларыгар күрэхтэһии буолан ааста. Күрэххэ Бүлүү куоратын олох-дьаһах коммунальнай хаһаайыстыбатын хамаандата Кыайыы өрөгөйүн биллэ. Норуот маастарын күнүгэр аналлаах сахалыы сэлэлии хаамыыга түмсүүлэр Тэрилтэ үлэһиттэрэ кыттыыны ыллылар. Кэрэ симэхтэр куруһуок салайааччыта Иванова Антонина Анатольевна уонна Күбэйэ эбээлэр түмсүүлэрэ маастар-класс ыыттылар. Эгэлгэ көр-күлүү норуот театрын режиссера Михаил Шамаев, Амма улууһун Сулаҕачча нэһилиэгэр саха народнай суруйааччыта Дмитрий Федосеевич Наумов сэттэ уон биэс сааһын көрсө ыытыллар режиссердар күөн күрэстэрэ куотулаһыыга кыттыыны ылла. Ону таһынан Бүлүү театрын үгэһин утумнаан диэн Бүлүү театрдарын куотулаһыытыгар бастыҥ сценография, артыыска Саргылана Прокопьева бастыҥ дьахтар оруола анал аатын ыллылар. Театр аан дойдутааҕы күнүн көрсөр көрөөччүнү үөрдэр үрдүк дьол диэн Эйгэ норуот айымтын дьиэтин үлэһиттэрэ

Сайдыына ансаамбыл Сыргылаана Тутукарова салайааччылаах үҥкүүһүт кыргыттар Чинэкэ нэһилиэгэр ыытыллыбыт улуустааҕы үҥкүү дайар кынатын күрэххэ үһүс степеннээх дипломант буоллулар. Нэһилиэкпитигэр аан дойдутааҕы кэрэ аҥардар күннэригэр аналлаах Үҥкүү кырдаллаах кыргыттар куонкуруска Саргылаана Тутукарова бастаата. Улуустааҕы Олоҥхо дойдутун оҕотобун фестиваль сүүрбэ биэс сыллаах үбүлүөйдээх күрэҕэр Чораанчык, салайааччы Гульнара Алексеева уонна Сардаҥа, салайааччы Христина Осипова фольклорнай бөлөхтөр кыттан лауреат үрдүк аатын ыллылар. Фестиваль тэрийээччитэ Иванова Светлана Тарасовнаҕа эйгэ норуот айымньытын дьиэтин директора Петрова Клавдия Васильевна махтанан туран эҕэрдэ сурук уонна эйгэ норуот айымньытын дьиэтин бэлиэтин туттарда. Республикаҕа ыытыллыбыт Олоҥхо дойдутун оҕотобун фестивальга Чуораанчык фольклорнай бөлөх олоҥхоһуттара Айаал Суханов истээччи биһирэбилэ, Николай Воловик олоҥхо эйгэтин үөскэтээччи, Хасиан Болтунов истээччи биһирэбилэ анал ааттарын ылан кэллилэр. Бу ансаамбыл кыттыылааҕа Айаал Суханов аан дойдутааҕы «Бриллиантовые нотки» куонкуруска чабырҕахха бастакы степеннээх дипломант, олоҥхоҕо икки степеннаах лауреат буолан Санкт-Петербург куоракка кыттар ыҥырыы тутта. Мастаах саһарҕата оскуола оҕолоругар ыытыллар улуустааҕы ырыа куонкуруска Ким Осипов салайааччылаах ырыаһыт уолаттар кыттыыны ыллылар. Түмсүүлэрбит ансаамбылларбыт кыттыылаахтарыгар, салайааччыларга өссө да ситиһиилэри саҥаттан саҥа дабайыылары баҕарабыт. Манан тааһаҕар сонуннара биэриибит түмүктэнэр. Саҕаламмыт Айыыһыт ыйа саргылаах ситиһиилээх буоллун!